pamusoro kudenga kwamuri. Saka Mwari, tauya, tahwarara pasi pechigaro chenyu mukati memasikati ano kuti tinzwe shoko renyu, Jehovha. Tichikutendai, Mwari, nemudziyo wamuri kushandisa mukati memasikati ano, Mwari. Dorcas, Mwari, tisamuone seshamwari yedu mukati menguva ino, Jehovha. Ndiwo mudziyo waMwari wamaona kwakakodzera kuti, Mwari, utipe shoko mukati mezuva ranhasi. Saka, Mwari, tinokumbira kuti, Mwari, hana dzedu, Mwari, dzemukati dzinge dzakachena mukati meino nguva, Jehovha. Tinzwe shoko. Neshoko, Mwari, richaparidzwa mukati memasikati ano, Mwari. ndive nechekuita mukati meupenyu hwedu mwari shoko iroro mwari richakomborera mumwe munhu mukati masikati ano jehovha shoko iroro mwari richarapa mumwe munhu mukati masikati ano jehovha saka mwari ivai nesu mukati memasikati ano mwari rambai muri pakati pedu jehovha zvamatuma murandakadzi wenyu mwari kuti aparidze ataure mwari zvese zvakakwana mwari tinorayira mweya isingadi chakanaka mwari kuti iparadzwe mukati menongwa jehovha Titerere shoko renyu, Jehovha. Simbisai murandakadzi, Jehovha. Munoziva zvaanosangana nazvo mukati meupenyu hwake, Jehovha. Asi Mwari anoshingaira kukushandirai, Jehovha. Saka Mwari, musimbisei mukati masikati ano, Jehovha. Nesu wacho, Jehovha, titerere shoko iri, nekuti Mwari rine chekuita mukati meupenyu hwedu mukati mwenyu nguva. Ndanamata nekutenda muzita raBaba, nereMwanakomana, nereMweya Mutsvene. Amen. Amen. Eh, masikati ano regai nditende Mwari pandakanga ndiri kuti zvino mwari muri kuda kuti nditaureiwo pamusoro peupenyu hwevana venyu mukati mechechi ino iyi ndanga ndiri kuona masoko aya akaramba ari kutenderera pandiri saka nhasi ndinoda kuedza kutaura pamusoro pekukombwa nevavengi and nekukunda being surrounded by the enemy and winning the battle ndo zvandiri kuda kutaura nezvazvo nhasi Kubva kuchiverengo chatanzwa ichi, tanzwa nezvemambo weSiria who was pursuing nguva dzese vaIsraelites, mambo wevaIsraelites. Haana hatina handina kunzwa kwekutanga kwaakanzi akanga akahwina, asi ndiri kunzi akanga ari kuramba achitenderera achida kurwisa mambo weIsrael. Mambo Israeri anga akakomborerwa zvake nekuti Elisha aizonyevera mambo weIsraeri ovataurira kuti musaende nepakati nepakati nekuti ikokoku muri kunosangana nehondo yevasyria hanzi mambo weisraeri aizochizotuma vasori kuenda kunzvimbo dzakanga dzataurwa naelasha idzodzo kuti chiendai munoona kuti ndizvo here izvi zvatiri kutaurirwa izvi vaizoenda ikoko ah, vonoona shuwa ndizvozvo and then you would avoid nzvimbo idzodzo haachaenda ah, neikoko hanzi zvakarwadza mambo weasiriya kusvika paakati kune vanhu vake ava kuipo pakati pedu apa nhai dondiudzaiwo pane anoenda here pane ari kunotitengesa here kuna mambo weisraeri madouble agent dzimweni dzenguva vari kuti uku vari kudya uku vari kudya ndo zvaakanga ari kuita hanzi mumwe wevoranda vake anoti aiho mambo zvese zvamunotaura mukati meimba yenyu yemukati mambo weisraeri anonga anoudzwa naelasha elasha anozvinzwa saka elasha ndiye anonoenda kunonyevera mambo weisraeri zvakamubata zvikamurwadza ndopaanoti aa ah, mutsvagei endai munomuona paari nditume vanhu kundomubata hanzi mambo um, akaudzwa zvikanzi aiwa musa ari padhotani ndopaari kutaura kunoku mambo akagadzira hondo yaakatuma ikaenda padhotani pa e, vakanosvika ipapo kwakunokomba dhotani ndinoda kuti vadikani mukati meupenyu hwatiri kurarama u mukati meupenyu hwedu mune hondo kana vavengi mune vasingadi kukuona magariro vasingadi kuona magariro edu akanaka who are always pursuing you who are always pursuing me mune vanongogodoka zvavo so pasina chawakavaitira mukati meupenyu hwavo so kunzwa kungorwadzikana asi hapana chawakaitira kungave mudzinza rekwako kungave kubasa kwako dzingave eh, ino dzauri kuti shamwari dzako angave mwana wako chaiye mukati meimba yako hanzi vanongoronga so zvekuda kukuparadza iwewo iwe utoriwo zvako mudima ndivo vava vana mambo veasiriya vari kuda kungoedza kukutsvaga kuda kukuuraya ndanga ndiri kuti mangwanani ano regai ndiudze kuti ndikuudzei kuti kana uchinamata kuna akakutarira ari kukuchengetedza yakadzimwa sei kubva foni pangu apo handizivi ruoko rwavo mwari runokuchengeta mweya mutsvene anokutungamirira mwari vanenge vachiita sevasipo vanenge vakanyarara Mwari vanoona uye vanoziva nekuti hapana chakavanzika kwavari. Mati mambozviona here? Wati wambozvionawo here mukati meupenyu hwako? Kuti pane kwauri kuda kuenda nako so wati ndiri kuda kubuda muno mundiri kuda kuenda kwakati eh, asi unzwa kamwe kamwe kanokutaurira kuti mm, haikona kuenda neikokoko dai waenda the other way ichi mushure meizvozvo unozongonzwa kuti pambe inga uri kuda kupfuura napo paye paye pane something serious or dangerous that happened there iwe watonzvengeswa namwana mweya mutsvene kubasa pane zvinogona kuitika iwe usitomboriko so wozongonzwa hako mumwe munhu akukuti be careful kwanga kuchinzi zvakati zvikati kubasa asi usazonditengesa usazonditengesa avo ana erasha vauya zvavo vari kukunyevera iwe usingatomboziva wotozongonzwa kuti ndo zviri kuitikwa ya forward iwe kwakutozozvikwesena kuti ah, asi chii chandakamboita pane chinhu chaunenge usina kumboita mweya mutsvene unenge wafamba vadikana ziva kuti mwari vari pabasa elasha nemuranda vake vakarara zvavo muguta redhotani hanzi rinokombwa nehomundo yesiriya mangwanani muranda wakanomuka kwakuona dhotani yakatenderedzwa nehondo Ah, inini kufunga kwangu muranda uyu anofanirwa kunge akatombobatwa nekutya nekuvhunduka kuti zvino zvino pataari panapa zvino zvakombwa guta rinei rine hondo iyi tinopona here tinopona here ndosaka akati ii zvino nhai tenzi tichaita sei tichaita sei zvatadai hanzi tinosvika pakadai vadikani mukati mekurarama kwedu mukati mekusangana nemachallenges nehondo dzepasi pano tine hondo dzakawanda hondo dzekufirwa munhu asina kana kumborwara hondo dzevana vatinongozoona vave kuita zvinotibaya pamwoyo kamupindirire kemwana wobvunza kudhakwa zvake nyaya dzemalesbians dze nemageyi grooming inoitwa vana tisipo tisingamboziva mathreats aunoitwa iwewe dzimwe midzenguva kutorobatwa nemwana kwakutorohwa hondo dzekumabasa dzekungodzvanyirirwa, racism, kungovengwa kala yako so kungotariswa so vanhu ngoti mm, anenge achiridza zitsamwa, kungoshorwa, kungopomerwa magenuine errors anoitika which are blown out of proportion leading to loss of your pin dzimwe ni dzenguva leading to suspension dzimwe ni dzenguva leading to dismissal dzimwe ni dzenguva muhondo yatiri munguva dzine idzi yakatitenderedza vadikani hondo yecorona virus ndiani wede akamboziva kuti 2020 tinozonga tiri panguva yatiri inei makamushandiro kamugariro katiri kuita munguva dzino kakubuti kuti kubuda kuenda kunotenga chikafu kwakutanga tambotsvaga nememask kwakutanga tambotsvanga demasanitizer kwakubuda kwakuenda chandinoda chandinoziva ndechekuti zvakadaro vadikani zvakadaro zvakadaro mwari variko iye vari kuona proverbs 15 vhesi 3 inobva yati maziso aMwari ari kwese kwese. Vari kuona, havana bakurara. Ndinoda ku, ndinonakidzwa pamberi tiri kuenda tichiona muranda wairasha avhunduka akubvunza hii tenzi ishe wangu zvinoita ita sei hanzi elasha anoti usatye usatye vamwe vatiinavo kunoku vari kudivi kwedu kunoku vazhinji kwazvo kupfuura vari kwavari ava kupfuura hondo yakakutenderedzai vazhinji kwazvo elasha akanga atozviona uye akanga akapindura muranda wake aine confidence kwakumuita reasure vari kwatiri vazhinji kwazvo vari kwatiri vazhinji kwazvo aizviziva kuti hapana chekutya apa nekuti mwari ari kudivi kwavo he had nothing to fear nekuti aizviziva kuti mwari was the source of security yakamukomberedza he was secure akanga asingatyi saka taa tiri kunzwa kuna, kuna romans 8 vese 31 ko zvinyiko zvichataurwa pamusoro peizvi zvinhu kana mwari vari kuriti rwedu ndiani angatidenha amen ndiani angatidenha vadikani hondo dzatingasangane nadzo kumabasa ikoko ndiani angatidenha ah, nyaya yelasha iyi yakandinakidza i just went on into reading i came across mumwe murume eh, ainzi david brainard he was an american missionary who against maodzi eupenyu hwake decided kuti ari da kunamata and ari kuda kushumaira he went into this missionary work and hanzi haana kutsvaga pakanga pari nyore he went kune maindians and maindians neculture tinozviziva kuti vazoaccepta hanzi zvakatora ngoma the nguva this was 1746 hanzi akaenda kudelaware rimwe gore asvika kudelaware hanzi haana kungonosvika kunoti ndauya aa akatomboita acamp outside camp yemaindians yema arimo mucamp make vemaindians vakazvinzwa kuti auya ariko ende vaida kumuuraya but iye chaakaita manje manheru iwayo akapfugama akanam akatanga kunamata maindians they encircled kumutenderedza vakatanga kumuona akapfugama akapfugama kudaro as they got closer hanzi vakaona nyoka a rattle snake yasimudza yaenda kudivi kwadavid ari kunamata hanzi yakasimudza musoro ikada kuuya kumeso kwake uku kuda kuti imurume asi hanzi chayakangoita yakangoburitsa rurimi rwayo kwakuburitsa atongue and almost touched his face to their surprise hanzi nyoka yakangodonha yega ikabva yatanga kuenda away chakaitika hanzi ndechekuti vakati ha ah, pink face vaimuti pink face manje pink face there is a spirit with him there is a spirit with him ndakaa ndiri kuti vadikani patinenge takombwa ndaa ndiri kuti patinenge takombwa ndaa ndiri kuona david aakuimba

kwakanga kwasvika he was covered elasha aona muranda wake amutaurira hanzi haana kungomugumira pakumutaurira kuti aa vari kwatiri vazhinji kwazvo aa akanamata he prayed mwari svinudzai maziso ake aone svinudzai maziso ake aone interestingly erasha haana kunamata kuti muvenga abviswe around them or to remove the battle aa hanzi svinudzai maziso ake aone kufunga kwangu kuti aikumbira kuti mwari vasvinudze maziso emweya avhurike aone zvemweya zvedenga zvakanga zvakakovakomba aone zvemweya zvanga zvisiri kuonekwa nemazino ese enyama nekuti muranda waelasha paakamuka the thing that he saw akaona the enemy hondo yesyria yakavakomba iyi akaona mabhiza zvakavakomba nemachariots asi elasha paanonamata Muranda hanzi akasvinudzwa maziso ake akaona gomo rizere nemabhiza nengoro dzemoto zvakakomberedza Elasha. Amen. Amen. Kubata kwaMwari kuri pano kwauya kwauya nemumasa

ngatinamatei kuti tione kuti mwari munesu uye muri patyo nguva dzese ngatinamatei kuti tive maziso ekuti tizive kuti mwari vanotihwandisa uye vanotichengeta pane muimbi andakandikuda maningi anoimbwa nemaseventh day unoti muponesi ano ndina muponesi anoshamisa pastanza yechitu anoti anorerutsa mitoro anondimisa handizotendeuki ba ndiye anondipa simba hanzi anondiviga mubako redombo rinobvisa nyota yese anoviga upenyu hwangu murudo rwake ofukidza neruoko rwake anondifukidza inini o oh, ndakanga ndiri kuti mwari ngatinamate kuti tipihwe maziso ekuti ndizive kuti mwari muri kudivi kwangu hakuna kumwe ba hakuna anondirwira asi kuti muri kudivi kwangu evasha ari kutaurira muranda wake vazhinji vari kwatiri ndiri kutaura kunesu masikatano vazhinji vari kwatiri

chimwe chandiri kuona panapa elasha prayed for his servants kuti avhurwe maziso ekuona vadikani let's pray for others for our enemies kuti mwari avhure maziso vaone zvavari kuitirwa mukurarama kwavo vaone ruoko rwamwari kwete kungoona vavengi chete kwete kungoona dambudziko chete asi kuti uone zvimwe zvavaone zvavari kuitirwa tine basa rekunamata kunamatira shamwari kunamatira hama kunamatira kunamatira verudzi rwekwako vamwe vachiri mumudima vari kufamba mune zvisingaite ngativanamatire kuti vaone kuti kuna, kuna mwari kune munhu anotichengeta ndanga ndiri kuti ruoko rwamwari rune simba nesuwo let's pray kuti tivhurwe maziso ekuona zviri mukati meupenyu hwedu zvakanaka tarisa kwawakabva tiri kuda simba rinobva kuna mwari tinoda kuona ruoko rwamwari mukati meupenyu hwedu ruoko rwake rune simba runondichengeta

zvino ndinoona nzira kuenda kunene ruoko rwamwari ruoko rwamwari ungapoteredzwa zvako nemhandu asi ziva kuti there is someone watching and protecting you hanzi pandataura kumashure kumwari vari kwese kwese ukanamata kuna mwari hanzi anonzwa okubvisa mumatambudziko psalms 37 iyo uh, psalms 34 vhesi 7 kana vakarurama vakadaidza tenzi anovanzwa anovapindura pamatambudziko avo ose The righteous cry out, and the Lord hears them and delivers them out of, out of all their troubles. mumadambudziko tikanamata tikadaidza kuna mwari he will deliver us from all these problems zvakatipoteredza mukoronavhairasi tirimo muna mwari muna mwari hazvina kunzi vanokuburitsa mudambudziko rimwe iro riri imite asi matambudziko angave matambudziko echipresent angave matambudziko achauya vanokurwirai mwari when you are going through something hard and wonder where god is kwakubvunza muripiko mwari hanzi remember pane maticha panapa hanzi the teacher is always quiet in an exam you're going through a test and the teacher is quiet mwari vakanyarara uri kuona uchipinda zvako mese uchienda zvako namo ngatikarege kukanganwa kuti even job akatobvuma mwari wacho kuti eenda mwirege ita zvaunoda zvese asi chandinotaura ndechekuti usabate mweya wake pawakakomberedzwa nevavengi ipapo kungave kubasa mushamwari ushamwari hwashata murimo mukorona pandemiki mabasa achinzi apera madzinza umo vari kungorwadziwa kungo kungogodoka zita rako pariri kudeketerwa uchinyombwa uchitukwa os oh, paunenge uri kugomera ipapo paunenge wavhundutswa ipapo paunenge uchiona sekunge upenyu hwaparara ipapo usakanganwe kuti kuna mwari vakanyarara asi vari kuona uye vanoziva how to get you through the challenge vanozviziva maziso avo ari kwese kwese ari kuona ari kuona maziso amwari even hanzi patati kunzwa kuti pavanotarisa mwari nemaziso avo vanenge vachiona vakanaka nevakaipa even vakaipa ivavo hanzi he keeps watch over them nekuti anoda kuzovarangaka tikatarisa mambo wesyria uyu tikatarisa hamani tikatarisa saul before his akunzi paul vanhu vakanga vane mwoyo wakaipa handiti asi mwari vakazovabata mwari vakanaka vadikani saka kana ivo vanhu ava vakatombosvika munguva dzakadai idzi iwe unosiyiwa namwari here vangakusiye uchipinza mumatambudziko tinomuziva modhekai modhekai anorongerwa rufu nahamani anonogadzirirwa even nemagalozi asi kuti nekuburikidza kuti tina mwari akanga ana mwari akanga asina kukotsiraba mwari ano anogara akatisvinurira nguva dzese hamani ended up on the gallows pamusoro pemwoyo wakaipa mwari vaitozviziva all oh, because mordecai refused to bow to haman kwakutorwadziwa kuna mwari vari kudenga vanotichengeta vadikani regai nditi vedzinza vangadeketera zvavo vangaite zvavangaite asi vachakuona uchirarama upenyu hunofadza vedzinza vekubasa kwako ngavakuvenge zvako asi vachashamiswa wave pamusoro pavo vanokushora vangakushore zvako asi vachaona kuti mwari vanosimudza nemarombe kubva kuguruva sekutaura kwajeremaya ndosaka tiri kuona hamani panguva yekuda kutourayiwa he is promoted to being a, a leader akukontrola zvinhu zvamambo the, when there is a storm ndiri kuti inini the way there, is, there are storms there is no storm that god won't carry you through dhavhidhi anoti asi imi tenzi ndimi nhoo yangu kumativi ose ndimi mbiri yangu uye ndimi munondisimudza musoro wangu but you lord are the, the, the, the, the, the shield around me my glory the one who lifts me my head high tikaverenga kuna psalms 3 verse 3 ndozviri kutaurwa nadhavhidhi he will never leave us he will never forsake us vanofamba nesu mwari tirimo munguva yacho yekutambudzwa tiri munguva yekubvanzurwa tiri munguva yekurehwa tiri munguva yekutukwa mwari vari kuti ndinewe elisha nemuranda wake hanzi vakarara zvavo mwari anovarwira tikaenderera mberi pavhesi kuna vhesi 18 ndopatanzwa kuti paakanamata akabva akumbira kuti itai vauye vauye zvavo asi ngavapofomadzwe and they were blinded and tinoziva kuti pamberi akazotoenda navo 12 miles away from where they were supposed to be muupenyu tikatarisa shadrek mishek naabednigo vanopinzwa mugomba remoto asi nekuti he was there mwari akanga arimo nanebhukadhineza akatozoti ko inga zvatinenge takanda vanhu tiri ko zvamunenge maanefo dhanyero mugomba reshumba anokandwa imomo asi arimo ari kuti inini aiwa ndewangu mwari vari kuti uri wangu hakuna kwandinokusiya ndiri kuti hama dzangu takakombwa nemadifferent challenges kudaro tirimo mulockdown imomo tichifirwa with our loved ones tirambe tichinamata uye tichidaira kuti mwari vanotinunura vanotirwira vanotiyambutsa vanotinyaradza vanotisimbisa vanotikundisa vanotikundisa mwari elasha haana kuvhundutswa haana kuvhunduka calmly anotopa confidence kune, kune, kune muranda wake vari kwatiri vazhinji kana ivo mwari vari kudivi kwedu vadikani ndiani angatidena ndiani muimbi wetinoimba ndijesu anoenda nesu anoenda nesu kwese kwatinoenda elasha aenda kudhotani haa mambo weasiri ari kungoteera badzi asi haasi kuziva kuti uyu munhu wamwari uyu mwari vari kuchengeta there is no bridge that god won't help you to cross in your life ndokunge tapfugama tichimunamata ndokunge taramba tichiteerera we need to trust in god we don't, don't give up don't quit tinoda kuramba takatarisa pamberi ichokwadi tinogara munyika asi hatirwisane tine pfungwa dzekuda kufadza kwete tikanga takutarisa kuna makorindi chapter 10 vhesi 3 to 4 inotaura kuti hatidi ba kutarisa zvinotifadza isisu hatitariseba zvinotifadza hanzi zvombo zvatinoshandisa mukurwa kwedu hazisiri zvombo zvepasi pano kwete asi tinorwisa nezvombo zvamwari zvine simba guru ndizvo zvinoti zvatinoparadza nadzo dzimbo dzimbo dzakadzivirirwa zvikuru pulling down of strongholds mwari kana vauya vanotipa zvombo zvekurwa nazvo zvombo zvekurwa vadikani kunamata shoko ravo jehovha ephesians 6 chapter 6 verse 17 rinobva zvati zvino motorawo ruponeso kuti ruve nguvani yamunodzika uye mozotorawo shoko ramwari sebakatwa ramunopiwa namweya tiripo kuteerera izwi ravo mwari kugara panzvimbo waiting patiently tichiziva kuti mwari vanesu havazombotisiyi vanotifudza vanofamba nesu kwese kwandiri kuenda ndina jesu kristu ndivo vanondichengeta misi yese yeupenyu hakuna mumwe ba hakuna mumwe

pauri kuhondo hona hondo dzepasi pano dzakakupoteredza kumbira mwari vakuvhure maziso uone hondo dzekudenga dzakakupoteredza dziri kukuchengeta namata mwari vatumire mareinforcements vatsigiri vedenga vauye vakubate ngirozi dzamwari dzinouya dzichikubata Psalms 37 34 verse 7 inoti mutumwa watenzi anokomba vaya vanomutya achivanunura tikanga tichimunamata mwari muidi nemuchokwadi tichivatya tichiziva kuti kuna mwari ndiye muridzi wazvose a ah, hanzi vanotinunura i said thereis no storm that god won't, won't, won't carry you through no bridge that god won't help you cross bridge munoziva kumusha kwedu uko tinomboita mabridge anofashukira ekuti kana kuti uyambuke kana kuti bhazi riyambuke kana kuti zvinenge zvinzi aiwa chimbomira chimbomira asi najesu ukanga una jesu unoyambuka saka achiti usatya nekuti ndinewe usavhunduka nekuti ndino ndino ruoko rwangu rwerudyi urwu runokusimbisa ndiri kuti inini muupenyu hwedu elasha haana kuvhundutswa nehondo yesiriaba yakenge yakamukomba akanga ane assurance akanga ari reassured nedenga chandiri kutaura ndechekuti let's have faith in the lord nekuti he will never leave us

vanavo vatumwa vanomira ivo mwari vega vanokunyevera vanokuyambutsa trust in god and never give up he is the same yesterday today and forever hebrews 13 verse 8 inotitaurira kudaro he is the same havana kumbochinja mwari isisu ndisi tinoshifta shifta tichimboenda apa tichimboenda apa asi vari kuda kuti tigare panzvimbo elasha akanga achivimba namwari wake akanga akamira thats why he never panicked ndiri kuti mukupedzisira mwari dai vatibatsira mukunamata dai mwari vatibatsira kutisimbisa dai mwari vatibatsira taramba takatarisa pavari nekuti tinoziva kuti we are covered under him tiri pasi pavo pechigaro chavo tiri covered tiri pasi pechigaro chavo we are covered dai mwari vatibatsira dai mwari vatikomborera muzita rababa remwanakomana neremweya anoera Amen.